Grazzi talli bqajtu magħna, nfakkarkom li taraw Extra fuq tvm. Miegħi llum persuna li ili nafu, nafu bħala persuna li dejjem kien fil-tista' tgħid il-qasam tal-marketing, iżda llum għandu xogħol importanti ħafna. Qed jimmarkitja industrija importanti l-industrija tal-films. Il-Malta Film Commissioner Johan Grech. Grazzi Johan talli talli talli sibt il-ħin tkun magħna. Grazzi tal-istedina.
Qabel xejn, għax interessatni fakkartni int għax kont għedtli darba. Inti l-Godfrey Grima kont taħdem miegħu, mhux hekk? Iva, kien il-boss tiegħi għal ħames snin u minn hawn insellem il-memorja tiegħu ta' Godfrey Grima u nagħti l-kondoljanzi lill-familja tiegħu. Nista' ngħid li fil-qasam tal-marketing u tal-media tgħallimt ħafna u ħafna mill-iskills tiegħu. Inti wkoll għamilt l-esperjenza tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam ma' marketing. Inti kellek l-opportunità li taħdem ftit barra minn Malta u ovvjament m'għandniex għalfejn nenfasizzaw dan il-punt. Meta titħallat ma' nies li ġejjin minn esperjenzi differenti, tiftaħ ftit l-orizzonti, mhux hekk? Tiftaħ ħafna.
X'inhuma l-aktar affarijiet li x'inhuma l-iktar għodod, qabel ma nidħlu f'das-suġġett, li huma importanti meta niġu biex inbigħu prodott. Il-prodott huwa il-prodott Malta. Imma x'inhuma l-iktar, x'inhu l-iktar oġġett importanti meta tbigħ dal-prodott? X'inhi l-iktar ħaġa importanti? Fil-fatt kif għedt inti, u mhux sigriet, jien ġej mis-settur tal-marketing, tal-branding, u mis-settur tal-kreattività. U fil-fatt meta dħalt Commissioner jiena ridt nara l-prodott Malta kif nista' nsaħħuh. U fil-fatt from day one bdejna naħdmu fuq tiġdid. Tiġdid tal-prodott li Malta toffri, jiġifieri l-cash rebate li Malta toffri, l-inċentivi li nagħtu lil kumpaniji barranin biex b'hekk jiġu jaħdmu l-films ġewwa Malta, llum Malta toffri 40 fil-mija, wieħed mill-aqwa programmi fl-Ewropa. Tiġdid min-naħa ta' infrastruttura. Varajna masterplan li ġie approvat u li huwa parti minnu li huwa se nibnu sound stages, l-ewwel darba li se jkollna Malta sound stages world class. U quality ġdid huwa fil-każ tal-outreach tagħna fejn morna pajjiżi barranin, fil-fatt jiena kważi naħseb li. Ħanwaqqfek, ħanwaqqfek sekonda biex għax, għax, mhux għax qed tiżvela xi sigriet ta' Fatima, imma importanti li t-telespettaturi jifhmu ftit. Ħaġa li forsi ħafna nies ma jafux hija li lil hinn mill-fatt li aħna Malta għandna ċerti aspetti naturali, għandna l-estetika, għandna temp, L-importanti ħafna, id-dawl naħseb importanti, il-klima. Hemm dal-famuż cash rebate. Il-cash rebate hija inizjattiva fiskali ta' flus. Li bdiet fl-2005. Malta kienet toffri fl-2006 Malta bdiet toffri cash rebate ta' 20 fil-mija. Illum we doubled that figure. Illum qegħdin 40 fil-mija. Imma ma rridux ninsew li l-pandemija Covid 19 ġabet ukoll sfidi kbar fejn pajjiżi Ewropej qed jaraw kif jistgħu jsaħħu dal-programm tagħhom. Jiġifieri aħna m'għandniex nifqu hawn. Meta aħna ngħidu qed nagħtu erben fil-mija x'ifisser? Li aħna qed nagħtu garanzija tax-xogħol tal-crew Malti u Għawdxi li jaħdem f'dal-produzzjonijiet. Il għaliex il-produzzjonijiet illum mhux biss jagħżlu l-locations imma wkoll jagħżlu pajjiżi fejn joffri. Spjegali ftit qabel qabel biex forsi anke infehmu ftit it-telespettaturi. Il-cash rebate kif jaħdem? Mela jiena mela jiena producer ta' film, niġi Malta u niġi niġi niġi niddiskuti mal-film commission li nixtieq inġib dan il-film. U jiena jiena għandi budget ta' ħames miljun. Xi jfisser xi jfisser dan f'termini ta' cash rebate? Tajjeb li tgħid, ix-xogħol il-commissioner huwa li jġib ix-xogħol lejn pajjiżna, jaħdmu min jaħdmu. Issa, fil-każ ta' Cash Rebate meta huma jibdew qed jitkellmu magħna, aħna sintendi hemm guidelines partikolari fejn wieħed irid jimxi maċ-checklist li għandna li jkollu f'dan il-guidelines, jiġifieri kull il-budget fejn hu eliġibbli, jekk hu eliġibbli, Malta toffri 40 fil-mija. Madankollu everything is audited. Jiġifieri hemm checks and balances ta' kif producers jibbenefikaw minn dan il-Cash Rebate. N, Ta' min jgħid li kull produzzjoni li tiġi lejn pajjiżna qed tibbenefika minn 40 fil-mija. Jiġifieri meta għollejna l-cash rebate tagħna, meta Malta saħħet il-programm ta' cash rebate, illa li x'jien sibt il-pajjiżi fi tlettax-il post. U fejn inti meta saħħaħnieh, bdejna naraw aktar produzzjonijiet ġejjin. Fil-fatt ġejna back to back. F'2019 kellna 22 produzzjoni. Mhix ċajta. Kienet l-aktar sena rekord minn żmien il-cash rebate. U waqt il minkejja l-pandemija, waqt li ffissajna flimkien mal-Professur Charmaine Gauci protokolli ċari għall-industrija tal-films, l-industrija tal-films baqgħet taħdem. Kellna ħdax-il produzzjoni s-sena li għaddiet back to back. U għadna għaddejjin Għadna għaddejjin, s'issa, bi produzzjonijiet waħda fuq oħra. Meta nitkellmu fuq dil-kwistjoni tal-cash rebate, ejja l-argument ipotetiku, kellhom jiġu mitt film. U dawn il-mitt film iġibu magħhom budgets enormi. ikun jaqblilna bħala pajjiż bħala pajjiż li nagħtu cash rebates lil dawn il-mitt film, lil dawn il-mitt kumpanija li għandhom dawn il-mitt film? Iva, u ħa ngħidlek il-għala. Il-għaliex ir-ripple effect fuq l-ekonomija huwa wieħed kbir. L-industrija tal-films hija kkunsidrata bħala mutur ekonomiku f'pajjiżna, kif hija kkunsidrata mutur ekonomiku f'kull pajjiż. Jiġifieri inti meta inti persuna qed iżid ix-xogħol tiegħu meta studio, production, house, meta producer qed iżid ix-xogħol tiegħu ġewwa pajjiżna, xi jfisser? Inti għandek il-prep, għandek il-ġranet, għandek għandek il-ħaddiema, għandek il-mastodaxxi, għandek il-crew qed jaħdem, għandek, jiġifieri kull per, ħafna, jiġifieri jekk inti tqis l-industrija tal-films In-nies li joperaw fl-industrija tal-films għandek accountants, għandek art department, għandek il-catering, għandek il-construction, għandek il-hair and makeup, għandek l-IT, għandek nies li jaħdmu fil-locations, jiġifieri ir-ripple effects fl-ekonomija huwa kbir. Jiġifieri inti qed tgħid li kieku għall-argument fl-2023 jiġu mit film, aħna għandna nkomplu nagħtu dawn l-40 fil-mija cash rebate. M'għandix dubju li għaliex Alla ħares Malta twaqqaf il-programm ta' cash rebate għax din idu daqqa fl-industrija tal-films. Issa, meta meta l-programm ta' cash rebates daħal fis-seħħ u Malta hija magħrufa li we never defaulted, we never defaulted, aħna llum għandna. Meta tgħid we never defaulted, xi tfisser? Jiġifieri għandna reputazzjoni sħiħa li meta aħna we pledge il-cash rebate, aħna nieħdu hemm perjodu bejn ħames xhur li aħna We, we transfer the cash rebate to the production. Jiġifieri aħna għandna reputazzjoni sħiħa fuq din. Jiġifieri Malta hija kommessa li tkompli ssaħħaħ, fil-fatt il-Ministru Clayton Bartolo m'ilux saħaq fuq l-importanza tal-cash rebate li Malta tkompli toffrih u anzi rridu nsaħħuh. Irridu nsaħħuh il għaliex irridu nibqgħu kompetittivi ma' pajjiżi oħra. Ejja nieqfu ftit fuq il-kwistjoni tal L-aspetti fiskali, l-aspetti tal-flus. Ejja nkunu ċari, l-flus ovvjament, kif dejjem jgħid il-Malti, mingħajr flus la sena, lanqas bus, imma lil hinn minn dak kollu, il-films li jiġu Malta qed jiġu wkoll għal raġunijiet oħra. Hemm ċerti, jiġifieri jekk inħarsu lejn, jekk inħarsu lejn ċerti films li ġraw dan l-aħħar anke films fuq Netflix li jużaw Malta, jużaw locations li Mhumiex biss naturali, ħafna minnhom huma urbani, urbani il-belt, l-Isla, Birgu, postijiet li nagħrfuhom, nagħrfuhom mill-ewwel, jiġifieri, u dawn dawn tarahom u titpaxxa tarahom kif jintużaw. X'inhuma, kieku kellek issemmi, kieku kellek telenka erba' punti li, semmilix il-fiskalità, semmilix il-cash rebate, x'inhuma l-punti l-iktar li jfittxu, l-iktar li jfittxu il-productions? Apparti l-locations, Malta hija magħrufa wkoll għat-tankijiet. Li magħrufa mad-dinja kollha għat-tankijiet. Magħrufa għall-crew. Kemm għandna crew talented u li aħna kburin. Magħrufa wkoll għad-do mentality. li aħna immexxu biha, We Facilitate Business hawn Malta. Magħrufa wkoll li Malta hija film friendly, li aħna l-Maltin u l-Għawdxin għandna l-pride li dal-film inħadem ġo pajjiżi, dal-film inħadem fil-lokalità tiegħi. Jekk ma tridx inħadem, nixtiequ jinħadem fit-triq tiegħi. Jiġifieri il-pride li Malta hija, il-Maltin magħrufin għaliha, fil-fatt producers, producers jgħiduli nimmissjawkom aħna meta mmorru lura f'pajjiżna. Għadni kemm tkellimt m'ilux jumejn ilu, couple of days ago, ma' Colin Trevorrow, huwa d-direttur ta' Jurassic World. Qal li, qal li I miss Malta but actually I see it every day. Xi jfisser dan? Dan bħalissa għaddej l-editing ta' Jurassic World, film blockbuster li nħadem is-sena li għaddiet ġewwa Malta, li domna naħdmu fuqu sentejn u we made sure li ma nitilfuhx minkejja l-pandemija. Malta qiegħda msemmija bħala Malta fl-iskript. Jiġifieri Malta ma libsitx il-libsa ta' ħaddieħor, ta' pajjiż ieħor, imma Malta msemmija bħala Malta. Hija parti, parti, parti mill, mill, mill, mill-istorja ta'. Dan huwa reklam kbir għal Malta fuq il-big screen. Mhux għal-lum, Imma għas-sena d-dieħla, għaż-żmien li ġej fejn ġenerazzjonijiet, ġenerazzjoni wara oħra, ħa jibqgħu jaraw il-Malta f'dan l-iskript. Semmejt il-locations u da, hemm ukoll semmejt il-crew, semmejt il-logistical support. Kemm għandna nies li huma realistikament attrezzati, kapaċi, lesti biex biex anke dan dan huwa dan huwa wkoll opportunità biex idawru lira, ejja nitkellmu ċar, jiġifieri l-Malti huwa l-Malti huwa ovvjament l-karattru tal-Malti huwa fejn hemm opportunità Nikola. Kemm aħna go getters meta niġu għal din l-industrija? Fil-fatt l-industrija tal-films kważi għandha mitt sena. Malta dejjem attirat films kbar. U dejjem attirat films kbar, blockbusters ukoll. Jiġifieri rajna, rajna l-industrija tkompli tikber issa għax sibna industrija li hija seasonal. Season x'ifisser? Li għandek film illum u għada m'għandekx. Billi ġejna back to back, il-crew qed jaħdem minn produzzjoni għal oħra. Allura The demand is increasing. Issa we need to increase the supply. U għalhekk irridu nġib, irridu aktar nies jidħlu f'din l-industrija u jingħaqdu magħna. Fit-2018, meta lħaqt Commissioner, illanċajna l-programm Opportunity for All. Dak iż-żmien ġew reġistrati 300 persuna bħala crew fil-programm tagħna u around 60 companies. li joffru s-servizz f'din l-industrija. Illum, Saviour, illum għandna madwar 1,000 ruħ reġistrati, crew, u around 360 companies reġistrati fil-programm tagħna. U dawn jinkludu kull tip ta' forom ta' nies. Per eżempju, jiena naf naf nies, għandna għandna camera man hawnhekk mhux qiegħed hemm magħna llum naf li huwa per eżempju stunt man da. Jiġifieri hawn nies hawn nies li litteralment ikunu ikunu magħrufin li huma stunt man tajbin. jew ikun hemm nies li li għandhom speċjalizzazzjoni partikolari. Jiġifieri il-Maltin qed qed qed jispeċjalizzaw f'ċerti Iva, oqsma. fil-fatt, fil-fatt, nieħu pjaċir, eh, inti tissemmi stuntmen. Nieħu pjaċir meta stuntmen Maltin mhux biss ikunu suċċess hawn Malta, imma jmorru barra minn Malta f'pożizzjonijiet oħra u jirnexxu wkoll. Iva għalhekk dejjem aħna nenfatizzaw kemm huwa importanti li nsaħħu din l-industrija għax fejn minnha kulħadd qed jiekol u fejn din l-industrija minkejja l-isfidi. Minkejja wħud ħasbu li minkejja l-pandemija l-industrija tal-film se tieqaf jew ħa se ddum biex tirpilja, aħna bqajna għaddejjin. U bqajna għaddejjin għaliex konna determinati, ma kinitx faċli, anzi kien żmien diffiċli, imma ma bżajniex. Meta ssemmili l-pandemija, għax din waħda waħda waħda importanti, Jiena nista' nimmaġina nies minn barra, nies ġej minn pajjiżi fejn kien hemm ovvjament red alerts u kien hemm dak is-sitwazzjoni fejn kien hemm ċertu biża'. X'kienu l-protokolls differenti min-normal dwar dil-kwistjoni tal-pandemija? Ħdimna flimkien mal-Professur Charmaine Gauci fejn kull pajjiż li kien on a red zone ridna l-permess speċjali tagħha. We made sure li jieħdu Covid test qabel ma jiġu, jekk hemm bżonn jiġu quarantined for 14 days. Testijiet hawnhekk saru regolari kważi every three days.
X'kienu l-iktar l-iktar produzzjonijiet li li li se naraw fejn isem Malta Bħas-soltu, l-idea tal-isem Malta hija importanti ħafna għal aħna l-Maltin, anke bħala ġurnalist, fejn l-isem Malta litteralment tispikka. X'kienu l-produzzjonijiet, diġà semmejt Jurassic, imma. Kellna couple, jiġifieri kellna couple shows li issemmew li nħadmu f'pajjiżna tul dawn l-aħħar snin. Imma l-akbar wieħed li kienet fl-istorja tal-blockbusters, għax Malta diġà ġiet issemmiet, Queen of the South, fi żmieni wkoll, The Duke of Corsica, is Malta ssemmiet, imma l-akbar show li Malta, l-akbar isem li Malta ħa tagħti kien f'Jurassic World Dominion, li inħadem is-sena li għaddiet, we made sure li dawn nafqu miljuni fl-ekonomija ta' pajjiżna, ħadmu, ħadmu, 'il fuq minn tmien mitt persuna, crew, extra u supporting cast. Jiġifieri meta inti tara mhux biss ir-reklam imma tara llum qrejtu il-bwiet, il-flus fuq bwiet in-nies. Mistoqsija, mistoqsija kurjuża. Għalfejn Malta? Għalfejn għażlu l-Malta? Fil-qosor. Għamilna lobbying, għamilna lobbying ma' Universal Pictures, Kif għedtlek, domna naħdmu fuq sentejn fuq dan il-film. Imma kien hemm xi ħaġa.
Id-direttur. Kien hemm xi ħaġa żgur li daħlet fil-moħħ tad-direttur. Id-direttur
ħa gost b'Malta, bil-prodott ta' Malta, u ried id-direttur li Malta tissemma' fl-iskript. Imma għamilna lobbying ukoll, illi x'aħna kien l-interess tagħna li Malta tissemma' fl-iskript. Magħna fl-istudjo permezz ta' Skype Flimkien ma' Johann Grech għandna personalità li mhux l-ewwel darba li kien fil-programm, Winston Azzopardi, ningrazzjak, nispera li qed tismagħni Winston. Qed nisimgħek. Winston huwa persuna li apparti li li kien ukoll Film Commissioner, tista' tgħid iktar minn għoxrin sena ilu, imma inti assoċjat ma' dak li ma jidhirx, dak li jkun qed jiġri wara l-kwinti ma' ħafna films li kienu u ħadmu f'Malta. Jekk insemmi xi wħud, Troy, World War Z jew ZZ jgħidu l-Amerikani, Assassin's Creed, imma l-iktar ħaġa ovvjament riċenti wkoll, mhux qed insemmihom kollha, Winston, il-Jurassic World. Dominion li se joħroġ is-sena d-dieħla. Imma qabel qabel xejn, qabel ma niġu għal dawn dawn l-istejjer l-istejjer tal-suċċess ta' films f'Malta, ħa nagħmel l-istess mistoqsija lilek, Winston. X'inbidel fl-industrija tal-films fil-kuntest ta' Malta u X'taħseb li huma r-raġunijiet għalfejn il-films jiġu Malta? Żewġ mistoqsijiet fil-qosor.
Well ovvjament kollox fih il-problemi tiegħu fis-sens li qed ikollna ħafna iżjed għax mhux kollox pożittiv. Ovvjament naħseb li iżjed ħaġa li tinkwetani hija l-ammont ta' bini li hawn speċjalment meta tagħmel film tal-pieri, jien naf cranes, toroq magħluqin. Hemm ħafna hemm ħafna affarijiet li qed jaħdmu kontrina. Imma min-naħa l-oħra mbagħad għandna persuna bħal Johan u għandna l-Film Commission li li ovvjament jgħinuna ishom parti mill-production team biex isir il-film. Pereżempju Jurassic World semmejtuh, apparti ġifieri l-COVID, għalaqna Sadarja l-Belt. Għalaqna Sala Sant'Anna. Għalaqna Pjazza San Ġorġ. Aw, ma nistax naqbad, mhux ħa naqbad jien bit-telefon u ngħidilhom isma', rrid nagħlaq Pjazza San Ġorġ. X'ħa nagħmel? Jiġifieri, apparti jiġifieri li l-koordinazzjoni li għandek bżonn, però għandek bżonn xi ħadd ta' awtorità biex tkun tista' biex tkun tista' ovvjament biex dan l-oġġett isir. Tinsiex aħna mhux naqbdu kamera u mmorru niffilmjaw. Il-unit tagħna ġieli nkunu tmien mitt ruħ, konna fuq mitej trakk. Tant l-operazzjoni hi kbira biex kulħadd ovvjament jasal għal dik il-ġurnata fejn id-direttur jaqbad u jiġi fuq is-sett bl-artisti u mingħajr ħass u jsib kollox lest fil-fatt. Xi jmur mara kwinti ma jimpurtax u lanqas l-atturi. Ġifieri bilfors trid il-gvern, ħa ngħidu hekk, Il-Film Commission huwa għalina u għall-Gvern li jimbutta u jgħinna biex naf nagħlqu t-toroq, biex nagħlqu ċertu affarijiet, anke mużewijiet, ma nafx, ġifieri tant hemm xogħol, tant isir xogħol li veru inti tara film tarah, però ngħidlek ġie ndum sena u nofs, jew ndum il-sena u nofs biex naħdu film. Ma nkunx qed neseġera. In-nies li jaħdmu, in-nies li jaħdmu wara l-kwinti. Ovvjament il-kumpaniji tal-films iġibu n-nies tagħhom. X'inhi s-sehem, issa ovvjament mill-aspett issa, is-sehem tal-Maltin, tal-workforce lokali f'dawn il-films? Kemm hu relevanti l-workforce tagħna f'dawn il-films?
In-nies jiġu minn barra speċifikament ħabba kontinwità. Għax inti tkun qed tiffilmja, jien naf pereżempju f'Jurassic, kien qed jiffilmja Pinewood. Allura għandek ċerta kontinwità, naf il-makeup artist jaf jaf id-direttur x'irid. Il-camera man ikunu ġa mdorrijin jaħdmu ma' xulxin. Allura aħna, ġifieri qatt ma jista' jkollok film kollu Malti sakemm ma jkunx very low budget. Però, qisu, 60% ikunu ikunu Maltin u 40% ikunu barranin. Skont il-film, iżjed ma jkun low budget iżjed ikun għoli l-crew Malti. Minn mindu minn mindu dħalt fix-xena f'din l-industrija, kif kif rajt il-bidla il-bidla il-bidla f'dak li għandu x'jaqsam mal-relazzjoni ta' Malta u l-industrija tal-films? Kif rajtha tinbidel? Ija, ija l-industrija kreattiva. Ġifieri inti jiġi Malta mhux għax għandu grazzja miegħi jew għandu grazzja ma' Johann jew ma' xi ħadd. Jiġi Malta għax għax ovvjament creatively l-iskript jista' jinġibed hawn. Però ovvjament apparti dik, dik hija waħda mir-raġuni li jibdew, però l-inċentivi li aħna nagħtu 40 fil-mija ta' ħafna mill-nefqa li ssir Malta hija ovvjament drawback, mhux drawback, sorry, bil-maqlub anzi, hija waħda mid-draws li jiġu Malta. Ġieli anzi ikollok ikollhom script li għallu isma' intom tagħtu 40 fil-mija Jgħidu li d-designer u d-direttur da trid taħdmu Malta wkoll, jiġifieri hemm hemm dak l-aspett ukoll mhux ħafna però jsiru jsiru jsiru hekk. Fil-fatt l-inċentivi bis-saħħa tal-inċentivi Jurassic World even anke semma' 'l Malta fl-istorja, jiġifieri Malta Id-dinosaurs fejn qabel kienu jkunu fil-ġungla u fil-foresti, issa qegħdin tħatarhom strada rjali 'l belt, strada stretta, jaqilbu f'Pjazza San Ġorġ, ikissru l-għamara u hekk, u jkissru ħafna affarijiet. Ġifieri dawn huma kollha u mbagħad ġifieri qed nikkontradixxi lili nnifsi. Ġifieri veru kreattivament trid taħdem, però l-inċentivi huma huma Mela, ibqa' magħna, ibqa' magħna, Winston, għax ovvjament hawn Johann hawnhekk. Johann, waħda mill-affarijiet li semmejt, konna qed nitkellmu ftit qabel anke għall-programm, kienet l-importanza, u hawnhekk nixtieq indaħħal ukoll lil Wilson nara l-opinjoni tiegħu dwar din, l-importanza ta' sound stages. Issa, ovvjament, quddiemek għandek persuna li ċertament iħobb jara l-films, iżda ma jifhimx akka fil-films. Ġifieri, Għalfejn importanti s-sound stages? X'inhi l-importanza li jkun hawn sound stages u għalfejn dawn jistgħu jattiraw aktar films li jiġu Malta? Bis-sound stages ħa nagħtu garanzija ta' xogħol. Ħa nagħtu garanzija biex l-industrija tal-films ħa tibqa' taħdem. Malta magħrufa għal-locations, magħrufa għat-tankijiet, imma mbagħad meta biex jiġu jibnu l-intier sets tagħhom, il-producers kif jista' jgħidlek Winston Azzopardi, il-producers, il-filmmakers imorru barra minn Malta għax m'għandniex dik il-faċilità. Jiġifieri minnix, minnix, minnix iltqajt, Winston kien hemm, iltqajt ma' Jared Harris li huwa attur famuż, attur li huwa qed jaħdem fil-produzzjoni ta' Foundation u kien hawn Malta. U qalli isma', qalli jiena ġejt fin-1976 ma' missieri Richard Harris, qal li imma. Ma kontx naf li huwa t-tifel ta' Richard Harris, eh. Richard Harris kien ħadem film fil-film studios fit-tankijiet Orca, dik Killer Whale. U qal li isma' qal li 45 years ago dan li qed ngħidlek imma x'inbidel fil-film studios? U jiena, jiena, jiena bdejt nitkellem fuq il-master plan. Il-master plan fejn ħa naraw il-bini ta', ta', tal-first sound stages ġewwa Malta. U b'hekk Malta ħa tkompli ssaħħaħ il-prodott tagħha u jien nixtieq, noħlom, li Malta terġa' tistieden l-atturi bħal Jared Harris, diretturi bħal Steven Spielberg, bħal, bħal Ridley Scott, Fejn ngħidulhom isma', bnejna, bnejna dawn is-sound stages, Malta hija d-dar tagħkom. Ġifieri, jiena kif għedtlek, bdejna did-diskussjoni fejn għedtlek Malta ilha madwar mitt sena. Jiena għal dawn nies, once li jkollna l-film studios in place, lil dawn nies ngħidilhom isma', let's, let's make the next one hundred years better than the first one hundred years. Ħa, ħa, ħa nwaqqfek sekonda, semma' punt Winston. U nixtieq nieħu mbagħad l-aħħar kumment mingħandu. Fejn semma li hemm affarijiet pożittivi, imbagħad hemm hemm l-affarijiet l-affarijiet dwar kif Malta nbidlet. Issa tgħid li ma nistgħux inwaqqfu li Malta tinbidel. Iżda hemm hemm imbagħad il l-istorja ħelwa li jekk inti toqtol it-tiġieġa li tbidlek il il-bajda tad-deheb, tispiċċa titlef kollox. Kemm taħseb huma konxji The powers that be, nuża kelma bl-Ingliż, minn din il-kwistjoni, minn din il-realtà li f'ħafna postijiet aħna qed nitilfu parti mill-ġawhra li tant kienet magħrufa Malta. Ninsabu konxji, pereżempju, ninsabu konxji fuq Fort il-Każli, fejn Fort il-Każli hija location magħrufa ħafna għall-filmmakers. Hemmhekk tista' tsemmi Gladiator, Troy, Agora, films kbar Jurassic World ukoll użaha bħala backlot, jiġifieri ħafna mill-films, Devil's Double, ħafna mill-films jużaw il-Forti as a backlot. Jiġifieri aħna kemm jista' jkun ma rridux nitilfu l-wirt tagħna, il-għaliex u aħna naqblu, aħna naqblu l-Forti tiġi rrestawrata, il-għaliex ma rridux li l-Forti tispiċċa ġol-baħar. Wilson, l-aħħar kumment minn għandek. Lil hinn minn di tas-sound stages, nixtieq nieħu kumment minn għandek fuq di tas-sound stages, inti mill-esperjenza tiegħek. Inti ħafna drabi ma bqajtx taħdem biss lokalment, tajt l-appoġġ tiegħek lil films barra minn Malta. Kemm importanti di tas-sound stages, jiġifieri, u inti kieku, kieku kellek il-magic wand ta' Harry Potter, kieku x'tagħmel? Kieku x'tagħmel biex biex verament issa ħadd m'għandu l-magic wand ta' Harry Potter imma kieku inti x'tagħmel? Sound stages u l-wand. Kieku kien għandi magic wand nagħmel is-sound stages. Għax ara, kieku ħmistax-il għoxrin sena ilu, jien naf meta taraw Troy u Gladiator u dak il-films, Is-sound stages kienu forsi jintużaw, però mhux daqshekk. Illum, għax id-dinja kollha miexja lejn TV, episodic TV, li huwa TV series, mingħajrhom ma nistgħux inġibu x-xogħol li nixtiequ. Per eżempju, issa għadna kif għamlu, kif semma Johan, għadna kif għamilna show għall-Apple Plus Foundation. U da żgut. Taf, Johann jaf, kieku kellna stages hawn, kienu forsi jżidu sitt ġimgħat oħra xogħol kull wieħed. Dak ifisser xogħol. Ngħidu sitt ġimgħat. Xogħol.
Qed issemmi, qed issemmi disa' miljuni, bejn disa' u tnax-il miljun nefqa oħra f'Malta. Ekku. Kieku kellna dal-sound stages, għax inti kif, kif tarah, meta tara, meta tara episodji, ħafna s-sets ikunu kollha l-istess. Dawk ikunu kallu ġo sound stage. X'int ma jaqbillekx tmur tikri villa ħa tiffilmja fuqha fiha ġewwa għal sitt xhur, trid tibniha, easier għax anke biex tixgħel u hekk. Illum ġifieri is-sound stages għandna bżonnhom iżjed iżjed minn kollox. U qed isemmi Fort Rikazu li Johan, mingħajr Fort Rikazu ma jistax jiġi feature film ta' medium u high budget għax mingħajru dak il-post bħala facility kemm biex tiffilmja fih u kemm biex tagħmel l-istores, biex tibni construction, biex tibni sets. Ġifieri dak, jekk jitlaq dak u forsi number to Saint Elmo, ikun itlifna ġiex locations li naħseb films kbar tal-epoka ma reġgħux jiġu Malta. Winston, nirringrazzjak. L-aħħar darba li ltqajna konna qed nitkellmu dwar xi ħaġa differenti. Film tiegħek li ovvjament kellna diskussjoni ħelwa fuqha, film ovvjament li jien ħadt pjaċir narah. Mistoqsija tal-aħħar, kif kif mort, kif mort f'dal-film?
Le tajjeb, qiegħed fuq Amazon madwar id-dinja. Għal xi raġuni ħlief Malta, però ħa nirċievi ħafna kummenti tajjeb. Issa ilu forsi sentejn u għadu qed jiġġenera daqsxejn interess. The Boat.
The Boat. Mhux Das Boot, għax The Boat Das Boot. Nirringrazzjak Winston, nirringrazzjak. Ċertament ikollna opportunitajiet li nerġgħu nitkellmu. Nieħdu break qasir, nerġgħu nkunu magħkom, id-diskussjoni titkompla.

And if there is more crew base you have to bring less people, if you have to bring less people it makes it more attractive for a foreign producer to come to Malta. Moritz, Polter, thank you so much for being with us. Johan, xtaqt li kelli iktar ħin. Naħseb li provajna, irnexxielna nolqtu ħafna affarijiet. Ċertament hemm suġġetti li ma tkellimniex dwarhom, imma ċertament se jkollna l-opportunità li nkomplu. Nirringrazzjak Polter, Sur Polter, Maurice Polter, thank you in Maltese, that is. Thank you. Thank you Johan, nirringrazzjak. Ibqgħu magħna, minuta minn Brussell wara Extra, il-lejl it-tajjeb.
Id-dejta hija fiċ-ċentru ta' trasformazzjoni diġitali tal-Unjoni Ewropea li qed tinfluwenza l-aspetti kollha tas-soċjetà u l-ekonomija. Hija neċessarja għall-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali li hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea u tippreżenta opportunitajiet ukoll għall-innovazzjoni irkupru wara l-COVID-19 u tkabbir. Meta kien qed jirrispondi għall-istrateġija tad-dejta, il-Parlament Ewropew sejjaħ għal leġiżlazzjoni li tkun iffukata fuq il-valuri Ewropej tal-privatezza u t-trasparenza, li twassal biex kumpanniji Ewropej jew dawk ibbażati fl-Unjoni Ewropea jibbenefikaw mill-potenzjal ta' dejta industrijali u pubblika. Il-Membri Parlamentari Ewropej qalu illi l-kriżi tal-pandemija qed turi l-bżonn ta' leġiżlazzjoni effiċjenti tad-dejta li tappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni. L-MEPs sostnew illi jistennew li l-leġiżlazzjoni tad-dejta tgħin biex jikber il-potenzjal ta' dejta industrijali, kummerċjali u pubbliku. Huma qalu illi r-regoli jeħtieġ ikunu bbażati fuq il-privatezza, trasparenza u rispett, filwaqt li l-individwi jridu jkunu dejjem fil-kontroll sħiħ tad-dejta personali tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproġetta li l-ekonomija tad-dejta fl-Unjoni Ewropea tista' tikber minn 300 biljun fl-2018 għal 829 biljun fl-2025, bil-professjonisti jiżdiedu minn 5.7